Yym roedd yym fi'n byw yn Llandeilo ers yy dros deg mlynedd nawr a yn teimlo mai hwn yw ein cartref ni. Ie. A rili moyn sefydlu busnes... Ie. ...yn y cymuned o'n i'n byw yn y cymuned ma' plant wedi tyfu lan yno. Ie. So felly o'dd hwnna'n rili bwysig i ni pan yn edrych ar ble bydden ni'n sefydlu yym siop goffi. Beth o'dd y hanes yn yr adeilad hyn cyn iddo chi dod? Ie, so wrth gwrs, yym oedd e'n cyn i ni yy sefydlu yy diod oedd yr siop gelf fi 'ma fi siŵr bydde pawb yn yn yn cofio ond wedyn edrych nôl yn bellach na 'na pan o'n i moyn creu yym fel teimlad i'r adeilad o'n i moyn edrych nôl o beth o'dd arfer bod 'ma cyn 'ny so o'dd hwnna yn bwysig i ni. So lan yn yr yym ar y wal ma' 'da ni fel be' ma' nw'n galw shoe lasts so beth o' ti arfer yym ffito a stretsio shoes gyda achos o'dd e'n siop esgidie Yym ble bydde pawb yn cofio Biwris i fod 'ma. Ma' lot o bobol yn yn cofio hwnna. A ni dal yn ca'l rhan rhai o'r teulu yn dod fewn sydd yn... O. ...sydd yn g- sydd yn grêt. Ie. A wedyn yn edrych nôl yn bellach na 'na eto ma' hwnna fel yn y cyfnod ble ma' rhai pobol dal yn cofio on' yn yym yn fel tua nineteen twenties wedyn odd e actsh- yy actually eto yn linc i sgidie oedd e'n yym creu sgidie a tua 40 o bobol yn gwitho 'ma achos ma'r adeilad ma' yy fflat 'ma'n stâr a mae mwy o adeilad... Ie. ...na chi'n gweld. So ma' linc i sgidie wedi bod ers ers sbel yym sydd y- sydd yn sydd yn neis i ffindo mas beth odd 'ma yym falle yym canrif yn ôl. Beth yw y ffordd gore ti i hysbysebu? So yn bennaf be' ni'n neud yym ar-lein, y cyfrynge cymdeithasol, so ni'n hysbysebu lot ar fel Facebook a Instagram... O ie. ...sydd yn bwysig i ni. Ond hefyd ma' 'dan ni marchnad yym cwsmeriaid eitha traddodiadol yym so ma' rai' ni gofio dioch y dyw ddim pawb ar yym ar y cyfrynge cymdeithasol so ni dal yn edrych ar yym yym yr I suppose word of mouth yw lot o fe t'mod... Ie. ...beth yy t'mod be' ma' pobol lleol yn yn meddwl amdanon ni a gweitho i ffrindie hefyd so... Ie. ...ma' rai' ni yn ddim ddim angofio am yr ochor 'na hefyd ond t'bod yr ffordd sydd yn yym rhad i ni a ffordd sydd yn galluogi ni cyrradd yym cynulleidfa mwy eang yw yn bendant ar-lein trwy'r... Ie. ...cyfrynge cymdeithasol. Sut mae'n teimlo i rhedeg busnes eich hunan? O ma'n ma'n teimlad yym yym grêt i fod yn rhan o gymun- ed yym busnes Llandeilo. Yym, mae'n gallu bod yn challenge yym, o ran yym, ie, y rhedeg yym, y, y dydd i dydd, ond yym, fi'n credu mae'n rhywbeth bwysig i, i ni fel teulu yw bod ni'n rhan, um, rhan o'r gymuned. A dwi wedi dod yn nabod lot o bobl bydden ni ddim yn nabod. O'n i wedi byw yn Llandeilo am tua deg mlynedd cyn bod fi'n sefydlu diod a yn byr, ddim yn nabod lot o pobl heb law, falle pobl bydden ni'n mynd rhedeg gyda neu yn gang boot camp i neu rhywbeth, ond ers ni, ti'n dod i nabod cymaint o bobl, mae'r ma ma gŵr na'n gweud, o, oh, ti'n ti ti'n nabod nhw pan fi'n gweud helo i rywun, a fi'n gweud, o, oh, wel, maen nhw'n yfed flat white, ond fi ddim yn gwybod beth yw enw nhw. so, um, so ie, yeah, mae hwnna'n ma hwnna rhywbeth rili really neis, a dwi'n gobeithio, mae plant yn fach, dwi fi nawr, dyma hwnna'n peder a, a dwy, ond bydden ni'n gobeithio, bydden ni'n dal, dal ma pan maen nhw'n hun i gallu yeah. cael y teimlad na hefyd. Wedwch chi fi nawr, te, yn, yn can mlynedd. Beth byddech chi'n meddwl bydd yn digwydd i Llandeilo? Byddwn i'n gobeithio gweld e dal gyda siopa annibynnol fel ni'n gweld nawr. Falle gyda by-pass, falle, ond falle dal dim by-pass mewn can mlynedd. Ond bo' ni dal yn tref pobol yn lico dod i gyda siope annibynnol a t'mo' chi'n clywed gyd o ran fel technoleg yn newid fel t'bod yym ie Ay Eye a t'mo' pobol yn delifro gyda drones ond byddwn i'n gobeitho bod dal pobol tu ôl... Ie. ...tu ôl y siope a bod dal teuluoedd lleol sydd yn rhedeg